Häerzlech wëllkomm bei enger neier Episode vun Kaméidi, Luxembourg's Finest Metal Podcast mam Gilles a mam Pit. Moie Gilles. Hallo.
Moien.
Moien den Här, wéi geet et? Wander prächteg, a bei dir? Jo, sou wäit sou gutt. Dat ass schéin ze héieren. Ech fannen och.
An mir sinn déck fläisseg, gell? Muss ech ja, ja, ja, ja. Mir si fläisseg. Mir hoffen och, datt eise Content de Läit e bësse gefält. Mir mussen och dozou soen, datt mer aus eise Feeler, kann ech scho bal soen, geléiert hunn. Mir probéieren et bësse méi kuerz ze maachen. Jo, jo, déi lescht Episode war vill, vill ze laang ginn. Mee gutt, mär verléieren eis Zäit gär an eisem Gespréich, wéi der wësst. An, jo, mär kommen dës Kéier mat eppes bësse méi, géing ech soen, méi Dréngendes, vläit och méi Wichteg fir eis alleguer. Serieux och, also e bësse méi serieux, kann een och soen, ne? Jo, bah, serieux, ech mengen, mär huelen alles serieux, wat mer maachen, mee dat hei, mengen ech, betrëfft eis alleguerten. Ja, mir net Titereen de Bausen hëll dat moment. Ja ja ja dat stimmt eng aner Geschicht.
Dat stimmt also kënnt eich voll denken um wat et geht ne voilà.
okay, de Kolleg de Miss CoVI 19 an ja wéi en fir allem och d' Musekwelt an d' Artistewelt betrafft na de momentan ja. na well. An ähm, im großen Ganzen, klar, die Gesundheit geht immer vier. Ähm, mir hunn halt de Moment och zu Lëtzebuerg gesäit et net ganz roseg aus. Mee et kann e jo net direkt äh, d'Bengle bei Tromm geheien. Ich mengen vill Leiit schaffe scho vun doheem aus an mir wëssen noch net wie dat lo die nächst Woche wäert weidergoen. Mee dats fir de Pit gesot huet och ähm, och Leiit un déi en net direkt denkt. Ich menge jiddeen denkt u säi Supermarché, jiddeen denkt u säi Restaurant, Wou e gär iesse geet. Mä jo, och d'Musekswelt, déi leit extrem dorënner. Mir sinn 2020 selwer och op guer keng Concerte gaangen, weder de Pit, weder ech. A wann, da war et ganz um Ufank vum Joer, éier dat Ganzt lassgaangen ass.
Et war näischt.
Déi Leit sëtzen och um Dréchenen. Ech mengen, och déi lëtzebuergesch Zeen virun allem déi, well déi si jo awer, déi meescht ginn niewebäi nach schaffen oder ginn Ech well en sou niewebäi, hir Haaptakommensquell ass hire Beruff an dann maachen se nach Musek mat deem se dann wou guer näischt era kënnt de Moment. An do wëlle mer vläit de Leit e bëssen eppes mat op de Wee ginn, dass se halt net vergiessen, dass et och nach Musiker gëtt. Dat sinn net nëmme Gaukler an esou, mee déi wëllen och eppes eppes man an elo ass de Moment do déi net ze vergiessen. Se ginn jo och eis eppes, ne? Se schenken jo eis Voilà. ganz vill, ne? An dann ass et, mengen ech, och lo un eiser Zäit, hinnen e bëssen ze hëllefen an där Situatioun, ne? Ja, ja, Äh, absolut.
du muss och absolut. kucken, ech mengen, dat ass lo 15. Mäerz huet dat Ganzt ugefaangen, wou mir de Lockdown haten. Ja, ja. An äh, ja, dann waren d'Butteker um Bemol erëm opgaangen. Et ass alles e bëssen zur Normalitéit zeréckkomm, awer Bei den Musiker net. Do ass et seit dem Datum sëtzt en deen nach ëmmer elo um Eis ne. Jo ech menge mir kënnen och eis puer Concerts Milieuen oder Locations kucken. D'Rockhal war ëmgebaut ginn an e Covid 19 Centre de Premier Secours un. Do war jo och Ausnamezustand. D'Kufa war zou. deelweis och nach ëmmer net op 100 Prozent, dass keen de Moment vu kann op 100 Prozent schaffen, well ebe kee Moyen ass, fir Concerten ënnert esou Konditiounen ze maachen. Ja, ja.
Mee, mee, mir haten et, mengen ech, schonn eng Kéier erwähnt an enger vun deenen aneren Episoden, dass d'Musekswelt huet och schnell genuch, oder net alleguer, awer vill Leit hu reagéiert a sinn op Online-Concerten ëmgeklomm. an alt en regelméissege Flow vun Informatiounen, ob et vu Musik ass, ob et vun äh, mir machen dann an dann en Online-Concert, wo een noch kann Ticket kafen an das ass ëmmer méi sécher wéi doheem bass de net an du kanns awer dann deng deng Musiker wos de wos de appréciéiers kanns du domat ënnerstëtzen. Du muss net onbedéngt de Concert kucke méi voilà, de Pit huet et och scho gesot, du kanns Merch kafen an et däerf een déi einfach net vergiessen.
Ja, voilà. Also ich mein, de Problem ass ja leider dummer, dat dat äh, leider kënnt sech net all Band dat leeschten. Äh, Ja. Ich mein dat war lo bëssen méi ja Musiker mat engem bekannten Numm, ne? Ich mein David äh, Ja, selbstverständlech.
ähm, Townsend an Behemoth, die hat en Live-Konzert gemacht gehabt, ne? Mhm. Äh, och mat äh, ja, Geil natierlech ageriicht. Ech meng Beemow, déi waren enger an enger verloossener polnescher Kierch gewiescht zum Beispill. Ja, aber ich meine, sie professionelle als, Musiker, voilà. Voilà, voilà. Nicht jedereen ass dat. Eben.
Mais sie sinn awer all irgendwie von der Szene do ofhängig. Ob et ass, fir domat Geld ze machen, oder da awer einfach ass, fir, well se wëlle Musik machen an och nach wëlle Musik weider kënne machen. An do hu mär zwee eis dann eis decidéiert als Messiasen, fir all déi déi Leit e bëssen eppes Positives ze soen an einfach de Leit ze soen, hei ënnerstëtzt är är är är Favoriten, gitt och op d'Sich no Neiem, et gi genuch Plattformen, wou ee ka Musik kafen oder a wann et nëmmen e Spotify-Account ass, do verdéngt, a wann et nëmmen e puer Cent ass, dat ass egal. Jiddereen huet do bësse säin Moyen fir bëssen iwwer d'Ronnen ze kommen. Mir wëssen net, wéi laang dass déi Situatioun nach wäert esou bleiwen. Et ass nach net fäerdeg. Äh, ech sinn, ech sinn zwar selwer e grouse Pessimist, muss ech soen, mee ech soe mer hei och, et, et muss een hei einfach äh, wierklech mat engem klore Kapp an einfach an d'Zukunft kucken a soen, okay, ech wëll nach Ech wëll nach, datt et an puer Joer äh, Musik gëtt a Musiker, déi. Ja déi déi och dann Saache ma wou se gär hunn an net dann vun zum Beispiel platte Giganten opgefries ginn ne déi well déi werdet ëmmer ginn gell déi werden se besoch fläit net einfach ewechstieche méi voilà et, et geet em déi halt wou et net sou gut hunn voilà, kleng Bands voilà. Underground 10 an so weiter ne

All Informatioune punkto punkto där Band, mengen ech, wou ee gäre lauschtert a wou ee wëll ënnerstëtzen, sinn ech iwwerzeegt, datt datt jiddereen do iergendwou ze fannen ass. Ob et wéi gesot, wéi de Pit scho gesot huet, op Bandcamp oder esou. Also et fënnt een eppes. Et ka kee mer soen, datt een, datt een et net fënnt. Mir liewen am am 20. Joerhonnert, 21. Joerhonnert. 21.
Pardon, esou al si mer nach net, mee jo, et gëtt genuch Moyenen, fir fir do d'Leit e bëssen ënnert d'Äerm ze hëllefen. An dofir si mer hei. Ähm, wat, wat kann e lo zum Beispill iwwer Bandcamp soen? Ähm, ech perséinlech hunn ähm, schonn extrem vill op Bandcamp ausginn, schonn heiansdo esou vill, datt ech guer net méi weess, wéi mäi Visastand ass. Mee dat ass eng aner Saach. Dat ass eng perséinlech Saach. Et ass effektiv e ganz, eng ganz einfach Website, ganz einfach opgebaut. Et geet hei net nëmmen ëm Metal-Musek, mir soen dat am Allgemengen. Et geet em, et geet em Rock, et geet em Jazz, et geet em Blues, et geet em Funk, et geet em Techno, et geet em alles. Ja, genau.
Mir wëllen, mir wëllen, dass déi Zeen iwwerlieft, sou wéi där hoffentlech och wëllt, dass déi Zeen do erëm erauskënnt. An do sinn sou, sou Säite wéi Bandcamp eben äh, ein gefundenes Fressen, gell? Et ass, et Ja. ass einfach alles per Mausklick, zwee, dräi Mausklick, dann huet een et. Voilà. Ech brauch mol net aus dem Haus ze goen. Wéi sécher soll et nach Goen. Onméiglech. Eben, eben, eben.
An och wann een elo net onbedéngt dat wëll digital lauschteren, ne? Et huet en och 100.000 Méiglechkeeten nach ëmmer online eng CD oder eng Vinyl ze bestellen, ne? Jo, Alles gutt, kee absolut. Problem, ne?
Absolut. Ech menge mir sinn och allen zwee grouss äh, Merch-Nerds, gell? Jo, absolut. An et geet, et féiert selten e Wee laanscht e Merch-Stand, op egal wat fir engem Concert lanescht. Dee Feeling ass natierlech de Moment net ze ersetzen, well dat ass awer ëmmer cool, wann s de esou op e an eng Concertshal rakënns an dann oh, kuck de Merchstand, oh, da stinn iwwerdriwwe yeah. Leit, oh, da komm ech mo kucke wat et gëtt gell. Da gees direkt T-Shirts vu denger Band kafen das, an eng CD voilà. dobäi mat Ënnerschrëft an hei an do a bla bla alles wat den zou gehéiert. Dat ass ëmmer yeah. geilt Feeling. Ne? Ja, ja, ja. Och wann et déck oft just wierklech esou Nerd-Items sinn. wéi zum Beispill en Drumpad, wou ech mer och schonn kaf hunn, e signéierten Drumpad, dee steet hei am Eck, ech bewonneren en, ech paken en och net un, mee et ass egal, en ass do, ass egal, en ass do, du bass frou, en ass, ech si frou, an iergendwou, si wëssen zwar net, ween e kaf huet, mee dat ass egal, mee ech hunn e kaf an ech hunn eppes domat gemeet. Dorëms geet et hei an dëser kuerzer Emissioun vun eis. Mär wäerten doudsécher nach eng Kéier iergendwann op dat Thema Covid erëmkomme well dat ass wéi gesot nach laang net fäerdeg, denken ech. Leider net, nee, et ass net gewiess.
Mee ech denken, d'Leit sollen och en oppene Gedanken hunn an och soen, ok, wa Leit sech Méi maachen, en Online-Concert opzestellen, ech mengen, et ass jo net, wéi wann een do einfach, esou wéi bei eis, dir maacht d'Kopfhörer un, äh, op de Kapp an dann äh, an der der gesit neicht an der héiert just Leiit wou wahrscheinlich irgend Apps dorof äh, spillen nee dat si schon äh, heftig Produktionioune wo natürlich och en riesen Koup Geld kaschte gell ja, an ja.
Ähm, dat, dat gëtt dann och ganz professionell zesumme gemëscht natürlich net vun allen net jiddere kann net so professionell machen mee Gitt där Saach absolut eng Chance. Mär wëllen och elo sou schnell wéi méiglech nach e puer Lëschten op Spotify opsetzen, wou mär eis mol fir unzefänke, ech menge mir sinn am Hierscht, mir wäerten eng Hierschtlëscht erstelle mat Saache wou eis wichteg sinn a wou bei dës dës Saison passen, dat Verreentend, dat bësse méi niwwelegt sou. Jo, düster an atmosphäresch. Déi wäerte mer dann och online setzen, déi Lëscht, an dann kënnen d'Leit och mol roueg eck eralauschteren a vläicht eppes Neies fir sech entdecken, wat hinne gefält. Jo, denken ech och.
An dann, wat hu mer nach wëlles lo an nächster Zukunft?
Jo, wat hat mer nach alles wëlles?
Näischt, näischt, mir wollten näischt maachen, faul sinn. Nee, nee, nee, ja, mir wollten nach d'Episod äh, mir wollten äh, mir hatten ja gesot gehabt, dat man géifen iwwer Genren e bësse schwätzen mhm. an mhm. wollt man als echt Episod wollt man noch äh, Power Metal Episod machen ne? Du hab ah. schon an der großer äh, Rolling Stone hat top 100 Lëcht geschwert gehabt, dat den Genre net dra vertruude wir an dofir wollt man aus den bëssen zu Herz hëllen an den bëssen ja, Leiit nobringen. Voilà.
A mir wäerten och reegelméisseg weiderfuere mat eisem Metal Monday. Mir wäerten dann och deemnächst, wa mer bis an deem ganze Genre, well dat gi jo och vill, vill Episoden vun de verschidde Subgenres an esou. Mir wëllen do och net elo ëmmer esou extrem an d'Detail goen, mä mir probéieren et esou schlicht an esou. einfach wéi méiglech ze halen, well et ass einfach ze vill fir dat am Detail ze soen. Ech mengen da wësst der wahrscheinlech zum Schluss nach ëmmer genau souvill wéi wie lo. Ja, Und, ähm, ja. Ich mein, dat mir ich kann nach haut da so um Internet no lesen gin Voilà. 1000 Geschichten mir drüber. machen net genauso.
Ja, mir man dem einfach just so äh, dat wir och eben als egen Gedanken mat rabringen An eise Pefferkär bei denen. richtig. So wie sech dat gehéiert. An dann wëlle mer och ähm, esou schnell wéi méiglech och op déi lëtzebuergesch Zeen ze schwätze kommen, well déi däerf een och net vergiessen. Dat war mat den Haaptgrond am Fong fir déi Episod hei ze maachen. Äh, Lëtzebuerg huet huet eng grouss Metal-Zeen an déi däerf een op kee Fall vergiessen. Ja, an déi Leit och de Moment. An ja. déi Leit dann och an wie gesot ënnerstëtze wou et geet. An ech denken ass déi Leit wouer lauschtere kennen mindestens irgend een vun irgend wou wo fläit an enger Band entweder war oder ass. Also. Genau mir sinn all an ze summen an der Teil kannst doch vun ësser immer Lëtzeburg Metal Community ass e grouss Duerf. Voilà. an du verdréet schidereen, well dat selten, datt du ëmmer decke Beef ass oder so scheiß. Dat héiers am vum selten ging es so. Ja. Und, ähm, dofir wëlle mir och haaptsächlech déi ënnerstëtzen, well déi gehéieren och och zu eis, sou wéi mir zu hinne gehéieren an dat ass wichteg an dat däerf och keen vergiessen. Genau, genau. Also kurz gesot äh, gesot d'Situatioun dobaussen ass keen Zockerschlecke momentan. Passt op Iech op, äh, haalt Iech so gut wéi et geet op d'Reegelen, ne? Ja.
Dat Ganzt ass kee Witz, mee Vergësst eis Musiker net ne? Sie sinn nach ëmmer do an äh, mir wëllen och dat ze nach en puer Joer do sinn ne? Mhm. Well, wann ech engem seng Lieblingsband denke well muss ophalen aus finanzielle Grënn oder wat och ëmmer ne? Dat wëlle mer jo absolut guer net hunn ne? Nee. Nee, ich mengen ähm, ech liewe fir Musik, ech kind mat kee liewen ouni Musik virstellen. Absolut. An du sinn Do sinn och anerer, du och. Dofir, Här Deputé, hutt Der gesot, do där Mask un, respektéiert einfach. An ech menge generell, dat Wuert respektéieren ass 2020 iergendwou verluer gaangen. Et huet iergendeen op d'Säit geluet an net méi erëmfonnt.
Abegruewen, voilà. Respektéiert een deen aneren, ob et elo duerch déi Covid-Situatioun ass oder net. Respekt däerf net verluer goen an dofir respektéiert einfach einfach esou wéi et ass. Mir man et och an ähm, mir héieren eis da ging es an der nächster Episod ging es soen. Ja, dann, Und dann- mat dem hoffentlech méi fröhlechen Thema. Absolut, mir ginn eis méi fir fir nach ëmmer domm ze schwätzen. Dat kënne mer gut machen. dat sinn och mengeg eis Stärkten, dat dat wëssen d'Leit och mëttlerweil. Da ging es soen ass da bis demnächst hei bei Kaméidi. Ja. Dann- Gesot, bleift gesund, de Bausse, passt op iech op.